Léif Kolleeginnen a Kolleegen, am Numm vun der Escher Sektioun vum OGBL begréissen ech Iech op eisem éischte Maidefilé. Ech entschëllegen eise President, den Nando Pasqualoni, deen haut aus gesondheetleche Grënn net kann deelhuelen. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Mir féiere momentan all zesummen e Kampf géint en onsiichtbare Feind. Mir hunn eng Pandemie an eng sanitär Kris. Mir halen eis u Restriktiounen a schützen eis géigesäiteg an deem mer Masken undun. Mee Masken ass awer net gläich Maulkuerf. Dee loosse mir eis net undoen a mir hunn eis berechtegt Fuerderungen un d'Patronat an un d'Politik.

Gudde Moien, Komerodinnen a Komeroden. Et deet gutt, Iech all emol erëmzegesinn. Och wann et duerch den duerch är Maskepflicht schwéier ass iech erëm ze kënnen. Als President vum Landesverband kann ech och 2021 leider kee vun iech am Casino zu Bouneweg op eiser traditioneller Éischter Mee Feier empfänken. Ech sinn awer houfreg, Iech als President vum neie Syndikat Eisebunn am OGBL an als Vizepresident vum OGBL haut hei zu Esch-Uelzecht begréissen ze dierfen. Erlaabt mer, haut um éischte Mee, dem Dag vun der Aarbecht, allen Aarbechter fir hiren Engagement an den Zäite vun enger Covid 19 Kris Merci ze soen. A ganz besonnesch denken ech hei un eis Komerodinnen a Komeroden aus folgende Secteuren, dem Rettungswiesen, der Force publique, dem Eisebunns-, Stroosse-, Fluch a Persounentransport, ob dat privatrechtlech oder ëffentlech ass, de Liewensmëttelberäich, dem Botzpersonal, ganz besonnesch all deenen, déi all Dag an de Spideeler am Ëmfeld mat kranke Mënsche botze mussen, dem Léierpersonal, wat iwwer Teams Schoul hale muss oder an enkem Kontakt mat de Schüler si muss, béides eng gerous Erausfuerderung fir si a fir d'Schüler. dem Horeca-Secteur, déi duerchgehalen hunn an elo duerch d'Opmaache vun hiren Terrassen e bëssen dozou bäidroen, eis méi Liewensqualitéit ze erméiglechen. Net déi ze vergiessen, déi doheem am Teletravail sëtze mussen, mam Risiko, dass den Droit à la déconnexion net ëmmer respektéiert gëtt a jeegleche soziale Kontakt mat den Aarbechtskolleege verluer geet. Ganz besonnesch awer eist Fleegepersonal, déi zënter Méint en extrem haarden Job leeschten a sech ëm eis eeler a krank Matbierger ronderëm d'Auer këmmeren an oft mam duerch de Covid 19 bedéngten Doud vu Mënsche konfrontéiert ginn. Deet mer leed, ech kann awer elo net leider hei jiddween opzielen, Fir hinnen all an och Iech Merci ze soen, géif ech Iech zesummen opruffen, haut um Dag vun der Aarbecht, obwuel et nach keng 8 Auer owes ass, dee Merci mat engem ganz groussen Applaus ze iwwerbréngen. Dann ass et u mir, Iech alleguerte Merci ze soen, dass Dir dem Opruff vum OGBL nokomm sidd, fir haut un der éischter Mee-Manifestatioun deelzehuelen. Ech profitéiere vun der Geléigenheet, eng klo Warnung un d'Regierung an un de Patronat auszeschwätzen. Déi duerch de Covid 19 entstane sozial Kris ass net eis Schold an dowéinst wäerte mir Aarbechter op kee Fall, an ech widderhuelen, op kee Fall fir d'Nofolge blechen. Komerodinnen a Komeroden, mat där Uso ginn ech d'Wuert weider un eis geschätzte Presidentin vum OGBL, un d'Nora Back. Vive den éischte Mee, vive de Landesverband, vive den OGBL! Merci, mäi geschätztene President vum Landesverband. Merci, Nicole. Här Buergermeeschter, ech gesinn iergendswou, datt en hei ass, léif Éiregäscht, Léif Frënn a Vertrieder och vu politesche Parteien, déi haut présent sinn op der Plaz oder déi hir Solidaritéitserklärung ausgedréckt hunn, a léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Frënn, ech sinn iwwerwältegt vun Ärer Präsenz haut de Moien hei an ech soen Iech wierklech villmools Merci fir d'Kommen haut de Moien op eis éischt Mee-Manif. Et ass eis nach onméiglech gewiescht Leit ze zielen, mee si kommen ëmmer nach weider vun der vun der Brillplaz un an dofir si mer bei bal 1.000 Leit ukomm, géif ech soen, ouni z'iwwerdreiwen.

Je compte sur votre compréhension et je m'en excuse et j'espère que vous allez pouvoir suivre le texte en direct. Kolleeginnen a Kolleegen, et war haut net anescht ze organiséieren, mee et bedeit mir vill, dass Dir zu esou vill haut hei sidd. Dat bedeit vill fir den OGBL a fir de Landesverband, grad dëst Joer, well et war schwéier, déi richteg Manéier ze fanne fir den Dag vun der Aarbecht zesummen ze feieren. Alt erëm kënne mer eist traditionell éischt Mee-Fest an der Abbaye Neumünster net feieren, esou wéi mer et gewinnt sinn, enk zesumme mat ville Leit, engem flotte Programm, verbonne mateneen duerch esou villes. D'lescht Joer hu mer missten op eng reng digital Éischt Mee-Feier zréckgräifen an dat wollte mer dëst Joer vermeiden an am Respekt vun alle sanitäre Restriktiounen mat enger verantwortlecher Organisatioun vun de Sécherheet an der Gesondheet vun eis all ze schützen, natierlech mat vollstem Verständnis fir all déi, déi vulnerabel sinn oder sech nach net wuel fillen. hu mer et awer fäerdegbruet, Kolleeginnen a Kolleegen, haut hei ze stoen. An déi éischt Gewerkschaft vum Land huet décidéiert, datt, wa se erëm zréck op déi traditionell Form vum Cortège geet, da gi mer och erëm ganz back to the roots. A mir si frou, haut hei zu Esch ze stoen, an der Wéif vum OGBL, Kolleeginnen a Kolleegen. Déi leschte Kéier, wou den OGBL seng éischt Meefeier zu Esch war, dat hat, dat war 1991, genee virun 30 Joer. A mir kënne frou sinn, mir kënne sou stolz op eis sinn, datt mir deen Dag, den Dag vun der Aarbecht, zesummen op d'Strooss ginn. Well den éischte Mee ass a bleift den Dag vun de schaffende Leit. Säit iwwer 130 Joer ass den éischte Mee weltwäit deen Dag, wou mir de schaffende Männer a Frae gedenken. Den éischte Mee huet natierlech fir den OGBL a fir de Landesverband eng wichteg historesch a gewerkschaftlech Bedeitung. Well den éischte Mee, den Dag vun der Aarbecht, den Dag vum weltwäite gewerkschaftlechen Asaz fir d'Gerechtegkeet, fir soziale Fortschrëtt, fir Fridden, fir Demokratie, fir Fräiheet a fir Gläichheet, deen Dag, dee muss gefeiert a geéiert ginn. Fir d'Emanzipatioun vun de Schaffenden, fir hir Rechter, fir eng Welt, wou jiddereen ouni Angscht an ouni Ënnerdréckung ka schaffen. Den éischte Mee ass och den Dag vum Fridden. Duerfir spillt eisen Asaz géint de Militarismus, géint d'Oprëschtung eng entscheedend Roll. Kolleeginnen a Kolleegen, d'lescht Joer hunn déi Militärausgabe weltwäit eng Rekordhéicht erreecht vu bal 2.000 Milliarden US-Dollar, an dat an engem Pandemiejoer, an engem Joer, wou déi drénglechst Besoinen mol net erfëllt konnte ginn. Kolleeginnen a Kolleegen, et gëtt och keen Éischte Mee ouni de gewerkschaftlechen Asaz fir d'Mënscherechter ze erwänen. Et ass inakzeptabel, et ass komplett onverständlech, firwat mir hei zu Lëtzebuerg nach ëmmer kee contraignanten Devoir de vigilance iwwert en nationaalt Gesetz zu Lëtzebuerg hunn. Et muss elo direkt, an dofir setze mer eis an, eng gesetzlech Verpflichtung ginn. sou wéi dat och schonn an aneren europäesche Länner de Fall ass, opzepassen, dass all d'Handelspartner vun enger Entreprise, all seng Sous-traitanten, déi ee weltwäit huet, sech och un d'Mënscherechter hale mussen. Kolleeginnen a Kolleegen, den éischte Mee ass och en internationalen Dag, en Dag, dee keng Grenze kennt. An dat ass haut, grad wou mer a Covid-Zäiten op eemol virun zoune Grenzen stoungen an an nach stinn, méi wichteg wéi jee. Hei zu Lëtzebuerg liewen a schaffe mer an engem Land matzen an der Groussregioun. Eng Regioun matzen am Häerze vun Europa. Eng Regioun, déi d'Wéi war vun der Europäescher Unioun. Eng Regioun, wou de Schengener Accord ënnerschriwwe ginn ass, deen d'fräi Beweegung vun de Bierger a Biergerinnen esou staark vereinfacht huet. A mir wëssen dat als Lëtzebuerger ze schätzen. Mir wëssen, dass vill Betriber hei am Land schaffen, grenziwwerschreidend. Eis Wirtschaft, déi ass ugewisen op déi iwwer 200.000 Grenzgänger, déi all Dag hei schaffe kommen. D'Lëtzebuerger ginn an de Musée aka op d'Metz an akafen op d'Metz. D'Metzer, déi kommen op Concerten op Lëtzebuerg an och hei zu Esch. Dat sëlwecht, selwecht gëllt natierlech fir eis Noperen an Däitschland an an der Belsch. A well mir hu missen erliewen, wéi fragil dat alles ass, musse mir dës Errungenschaften verteidegen a verdéiwen, am Interesse vun allen Bierger. An duerfir steet och den OGBL fir d'sozial Rechter vun allen Arbeitnehmer. An et däerf keng Diskriminéierung ginn op der Aarbechtsplaz, op der Besteierung, op der Sécurité sociale, um Kannergeld, nëmme well ee Grenzgänger ass. An datselwecht gëllt fir déi Residenten, déi kee Lëtzebuerger Pass hunn. Déi zéngdausende vun Immigrén hei am Land, déi d'Land och zu deem maachen, wat et ass, an déi awer oft nach diskriminéiert ginn, déi awer oft nach net déi selwecht Chancen hu wéi d'Leit mat engem Lëtzebuerger Pass. Mir stinn a fir soziale Fortschritt. Dee soziale Fortschritt, deen erreeche mer sécher net duerch sozial Ausgrenzung. Sécher net duerch Zersplitterung, duerch sozial Dumping, mee au contraire just duerch Zesummenhalt, duerch Solidaritéit, Kolleeginnen a Kolleegen, also duerch sozial Harmoniséierungen no uewen. Den éischte Mee, deen däerf och net virun engem Coronavirus Halt man. An dat hu mer oft gesot, och d'Aktivitéite vum OGBL a vum Landesverband, déi sinn net am Lockdown. Well, a mir ginn net midd et ze widderhuelen, mir gi gebraucht. Déi dausende Militanten, déi Personaldelegéierten, d'Gewerkschaftler, déi an dëser schwéierer Zäit vun der Pandemie weider do waren, weider do si fir d'Rechter vun de Leit ze verteidegen, fir eis demokratesch Matbestëmmung anzestoen. Dir sidd aus alle Beruffer, aus allen ekonomesche Secteuren, vun ënnerschiddlechen Nationalitéiten. Dir wunnt zu Lëtzebuerg oder an der Grenzregioun, Dir sidd jonk oder al, Dir sidd Männer oder Fraen, awer Dir sidd déi Leit, déi gelidden hunn an de leschte Méint, déi Leit, déi och nach mussen op d'Zänn bäissen an der nächster Zukunft. A mir sinn haut an eiser Gewerkschaft mat enger Situatioun konfrontéiert ginn, déi et nach ni ginn ass. Mir hu esou vill erlieft an deem leschte Joer, wat ni ee komme gesinn hätt. Mir sinn elo mëttlerweil beim dräizéngte, mengen ech, Covid-Gesetz. Et sinn iwwer eng 30 Derogatiounen um Aarbechtsrecht getraff gi wärend der Pandemie. An den OGBL an de Landesverband, déi hu wärend där ganzer Zäit hire Rôle erfëllt. Mir hunn eis, mat vollem Bewosstsäin par rapport zum Eescht vun der Situatioun, hu mer eis awer kritesch geäussert, gewiert, wann et huet misse sinn. A mir hunn och net virdrun zréckgeschreckt, fir konkret Fuerderungen ze stellen. A réckbléckend kann ee soen, datt dank eisem Asaz awer eng ganz Rei u Mesurë geholl gi si fir déi schaffend Leit an hir Famillen. Kolleeginnen a Kolleegen, mir hunn eis vun der éischter Minutt agesat, datt aus dëser Kris, dëser sanitärer Kris, déi zu enger ekonomescher Kris féiert, net däerf eng sozial Kris entstoen. Dat war eise Motto vum éischten Dag un a mir wäerten dat bis zum Schluss erkämpfen. A mir musse kämpfen an dësen Zäite vun Onsécherheet, vun Zersplitterung an der Gesellschaft, mir kréien dat all mat, vun Existenzängschte vun Zéngdausende vu Beschäftegten hei am Land, virun der Ongewëssheet, Wéi geet et weider? Wéini a wéi komme mer hei eraus? Wéi gesäit d'Welt vu moar aus? Kolleeginnen a Kolleegen, dës Welt kann nëmmen zesumme mat eis gestaltet ginn, mat der éischter Vertriedung vun alle schaffende Leit an hire Famillen hei zu Lëtzebuerg, well en Enn vun der Coronakris ass nach net a Siicht. Awer onofhängeg dovunner, wéi laang et nach geet, déi ekonomesch Kris ass elo schonn net méi ze verhënneren. Awer mir mussen elo kucken, zesumme kucken, d'Ausmooss an d'Dauer vun der wirtschaftlecher Kris ze begrenzen. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Europäesch Kommissioun, déi ass zur Zäit am gaangen, d'Länner finanziell ze ënnerstëtzen, fir, fir datt se et aus der Kris packen. An duerfir huet all Land misste bis Enn Abrëll e Plan de reprise an de résilience op Bréissel eraschécken. D'Kommissioun seet, d'Europäesch Kommissioun seet esouguer, dës Pläng sollen am Sozialdialog ausgeschafft ginn. Dat ass hei zu Lëtzebuerg net passéiert. Eis Regierung, Kolleeginnen a Kolleegen, huet en Alleingang gemeet. Bis op eng Alibiprozedur ass net wierklech matenee geschwat ginn, an dat an esou enger wichteger Fro wéi där hei. An der Fro vu wéi gëtt d'Welt vu muar gestallt, wat sinn d'politesch Prioritéiten, wat sinn d'Ambitioune fir aus der Kris erauszekommen a wat huet eis Regierung gemeet? Si huet unilateral hiren eegene Plang eraginn. Dat ass de Contraire vun deem wat hätt misse passéieren. All déi Mesure mussen elo diskutéiert ginn, si mussen zesummen diskutéiert ginn. An duerfir profitéieren ech vun eiser éischter Mai-Manifestatioun, fir haut en dringenden Appell un eis Regierung ze maachen, dass si de Sozialdialog verdammt eescht ze huelen huet, Kolleeginnen a Kolleegen. Am Interesse vum soziale Fridden, well de Sozialdialog ass de Präis fir de soziale Fridden. Kolleeginnen a Kolleegen, nieft dem Fait, dass de Plang net mat eis ofgeschwat ginn ass, muss ech kloer soen, dass och eng Chance verpasst gëtt. Et sinn am Lëtzebuerger Plan de reprise an de résilience keng nei Accenter gesat a puncto Sozialpolitik. Et si keng Mesuren virgesinn, fir eise Gesondheetssystem ze stäerken. Et si keng Mesuren, fir d'Kafkraaft vun de Leit ze stäerken. Et si keng Mesuren, fir géint d'Inegalitéite virzegoen dran. Dat ass e Skandal, Kolleeginnen a Kolleegen, well mir wëssen et, D'Inegalitéiten hei zu Lëtzebuerg, déi klammen a klammen a klammen. D'Tendenz ass leider ongebrach. Mir waren nach bis viru 15, 20 Joer bei eene vun deene Beschte, bei engem vun deene Beschten an Europa, an haut leien d'Inegalitéiten hei am Land iwwert dem europäeschen Duerchschnëtt. A wéi laang wëll eis Regierung do nach nokucken? Vill Leit hu Problemer, um Enn vum Mount iwwer d'Ronnen ze kommen. Vill Leit musse bei d'Offices sociaux fir Hëllef froen oder an d'Epicerie sociale akafe goen. Kolleeginnen a Kolleegen, ech hunn d'lescht Joer schonn a menger digitaler éischter Meeried de John Castegnaro zitéiert. A wat hie schonn 1982 gesot huet, dat ass haut nach ëmmer wouer. Virun der Kris hu se eis net gefrot, d'Milliardegewënner ze verdeelen, da solle se eis och no der Kris elo net froe fir déi Milliarden Defiziter ze bezuelen. An och wann et sech dës Kéier ëm eng sanitär Kris handelt, och wa mer all zesummen en onsichtbare Feind bekämpfen, d'Nicole huet gesot, da kënnt d'Stonn vun der Wourecht jo awer ëmmer méi no. Milliarden Euroe si bis elo ausgi ginn, fir d'Iwwerliewen ze erméiglechen. Wéini a wéi soll dat bezuelt ginn? An um Wee eraus aus der Kris kann ech nëmmen eng dringend Warnung maachen, Et dierfen, Kolleginnen a Kollegen, net déi selwecht Feeler gemeet gi wéi no der Kris 2008. Den OGBL akzeptéiert kee Réckfall an eng Austeritéitspolitik. Déi Politik hat fatal Konsequenzen, fatal Konsequenzen op d'Wirtschaft, fatal sozial Konsequenzen, fatal politesch Konsequenzen a ganz Europa. An si huet gewisen, datt se déi falsch ass. An dat ass den Haaptoptrag, deen den OGBL an de Landesverband sech an dëser Kris ginn hunn. Déi schaffend Leit wäerten net fir dës Kris bezuelen an do gi mer kee Millimeter no. De Contraire muss bezuelen. Fir datt d'Wirtschaft sech kann erhuelen, brauche mer en intakte Sozialstaat. Mir brauchen e finanzstaarke Staat. Dës Kris huet erëm bewisen, wéi wichteg déi zwee sinn, wat fir eng stabiliséierend Roll se spillen. De Schwéierpunkt muss elo op eng Politik vun der Nofro gesat ginn. Mir mussen de Bannemaart stäerken, an dat geet nëmmen iwwer zwee Weeër, staark ëffentlech Investitiounen an eng Stäerkung vun der Kafkraaft. Well eppes huet dës Kris eis geléiert, Mir brauchen héich ëffentlech Investitiounen. An der Forschung, an der Bildung allgemeng, an den ëffentlechen Déngschtleeschtungen, an der Ëmwelt, an der Digitaliséierung, am Wunnberäich, awer net zulescht och an der Gesondheet. Well d'sanitär Kris huet eis gewisen, wéi wichteg Gesondheetsversuergung fir eis all ass. A säit aang iwwert engem Joer elo gëllt et, all eis Efforten drop auszerichten, fir eng Iwwerlaaschtung vun de Spideeler ze verhënneren. weltwäit an och hei zu Lëtzebuerg. An all déi Efforten, déi mer musse maachen, déi musse mer maachen, well zënter Joren a Joerzingte d'Gesondheetspolitike méi ekonomesch wéi sozial waren, well iwwerall gespuert ginn ass, well versicht ginn ass, mat manner Better, mat manner Spideeler, mat manner Personal, manner Ausgaben ze fueren. An op dës Aart a Weis ass d'Gesondheet vun de Patienten an och vun dem Personal, och scho viru Corona, fahrlässeg op d'Spill gesat ginn. An den eigentleche Skandal, Kolleeginnen a Kolleegen, ass dee jo elo deen, datt mer ee Joer no der do dem Ufank vun der Pandemie vun de politesche Verantwortlechen nach ni eng Asiicht an e Mea culpa kritt hunn. Datt mer ee Joer dono nach ëmmer musse feststellen, datt mer mussen d'Leit an d'Ausland transferéieren, well mer net genuch Häerz-Longe-Maschinnen hunn. An och wa mer se hätten, d'Maschinnen, dann hätte mer net genuch Personal, wat se kéint bedingen. An datt mer et ee Joer dono nach ëmmer keng Asiicht hunn, nach ëmmer näischt komm ass ausser eidel Wierder an au contraire, et ass esouguer ze fäerten, datt fréier Feeler widderholl ginn. An nach ëmmer, d'Kolleeginnen a Kolleegen, mécht den OGBL an de Landesverband eng däitlech Warnung un d'Gesondheetspolitik hei zu Lëtzebuerg, Si muss elo direkt an dringend déi aktuell Ugrëffer, déi mer alleguerte matkréien, vun der privater Kommerzialiséierung vun eiser Gesondheet mat aller néideger Konsequenz ofwieren. A mat genee dëser Konsequenz muss si dann awer och weider den Ausbau vun dem öffentleche Secteur zur alleréischter Prioritéit man. An dat muss och den Toun si vun den Diskussiounen, an den Diskussiounen vu Säite vun der Politik op deem sougenannte Gesondheetsdësch. Kolleeginnen a Kolleegen, et muss elo direkt zu méi Investitiounen, zu méi héije Personaldotatiounen, zu besseren Ausbildungen, zu besseren Aarbechtsbedingungen, zu méi Better, zu bessere Spideeler kommen. An ech garantéieren Iech, datt den OGBL mat all sengele Mëttele wäert verhënneren, dass et zu enger Zwou-Klassen-Medezin hei zu Lëtzebuerg kënnt. Mir wäerte kämpfen, mir wäerte kämpfe fir eisen öffentlechen, qualitativ héichwäertegen, universal zougängleche Gesondheetssystem. An dat selwecht gëllt och fir de Fleegesecteur. Mir hunn ëmmer erëm esou vill Schreckensnoriichten aus de Fleege an Altersheimer hei zu Lëtzebuerg kritt. Hei muss de Kader verbessert ginn. Mir brauchen eng qualitativ Fleegeversécherung, déi muss garantéiert ginn. An dat ass leider de Contraire vun deem, wat eis Familljeministesch mécht mat zum Beispill hirem Projet de loi, wou Deeler vu Servior sollen ausgelagert ginn. Mir fuerderen d'Regierung och hei nach eemol mat allem Nodrock op, dee Projet direkt vum Dësch ze zéien. Well nëmmen wann d'Personal ënner gudden a sécheren Aarbechtsbedéngunge ka schaffen, da kënnen och eis eeler Matbierger gutt a sécher gepfleegt ginn. An et muss och a Material investéiert ginn, fir de Schutz ze garantéieren, fir dass mer och d'Isolatioun vun den Eelere kënnen endlech verhënneren, fir dass mer déi esou néideg an noutwendeg sozial Kontakter erëm kënnen oprechterhalen. Kolleeginnen a Kolleegen, néideg Investitiounen brauche mer och an de Schoulen an am Enseignement. Et ass haut schonn, an dat hu mer alleguerte matkritt, psychologesch genuch fir eis, schwéier genuch fir eis Kanner. Den Impakt vun där Kris hei op deem Plang, dee kënne mer eis am Moment nach guer net virstellen. A mir kënnen och ganz laang iwwer Corona schwätzen. Mir kënne laang iwwer d'Laangzäitfolge vu Corona op der Gesondheet, op der Ekonomie, op dem Soziale schwätzen. Mee wa mir net direkt eppes un eiser Schoulpolitik änneren, da bleift dat alles eidel Theorie. Well hei geet et ëm alles. Hei geet et ëm d'Zukunft. Hei geet et jo dorëms, dass eis Kanner an eis Kandskanner zu mündegen Erwuessener gemeet ginn, déi vläicht kënnen an enger Welt liewe mat manner Inegalitéiten. An dat geet eben nëmme, wann ee gutt Schoulen huet, wann een ëffentlech héichqualitativ Schoulen huet, wou all Schüler, onofhängeg vu senger Herkunft, onofhängeg vu senger sozialer Situatioun, e Recht huet, gutt ausgebilt ze ginn. Ouni Ënnerscheeder tëschent Leit, ouni Ghettoiséierung, ouni Segregatioun an de Schoulen, ouni Privatschoule just fir déi besser Situéiert. A wa mer bei deene besser Situéierte sinn, dann ass de Sprong net wäit op dat nächst Thema vun der Logementsproblematik. Well kee méi giff sech trauen hei am Land ze soen, mir hu kee Problem mam Logement. Déi allermeescht erkennen et un, déi allermannst hu Léisungen. Vu Säite vun der Politik kommen och a Sonndesrieden ganz vill Asiicht, ganz vill Verspriechen, awer leider just ganz eideler. An haut, am Joer 2021, muss ee soen, déi negativ Prognosen am Wunningberäich, dat waren nach Ënnerschätzungen. D'Präisexplosioun am Pandemiejoer, déi iwwertrëfft all Worst-Case-Szenario, dee mer eis hätte kéinte virstellen. 16,7 Prozent Präishausse am leschte Joer. A fir all déi, déi soen, dat ass iwwerall esou, Nee, dat ass bei wäitem deen héchste Wäert a ganz Europa. Kolleegen a Kolleegen, den OGBL seet et scho laang a mir wëssen et, Mir steiere riit an eng sozial Katastroph. A mir sinn net méi just bei der Iwwerbelaaschtung vun de Locatairen oder vun de Niddregverdénger. Och d'Proprietäre sinn direkt betraff. De Problem, dee frësst sech bis déif an d'Mëttelschicht. A mir kënnen net méi weider akzeptéieren, dass déi eng sech quasi hiert ganzt Liewe musse verscholden oder guer keen Hausbau kënne leeschten, wärend déi aner sech stänneg beräicheren. E Fakt ass awer och, dass dës Regierung et während aacht Joer net fäerdeg bruet, d'Entwécklung vun der Kris anzedämmen. An haut, wou se zum Beispill selwer feststellen, datt de Pakt Logement 1.0 e Feeler war, widderhuelen se awer deeselwechte Feeler, Oder soll ee soen, dee selwechte Mangel u Courage am Pakt Logement 2.0? Ma wat kann een dozou soen, Kolleeginnen a Kolleegen, ma d'Lobbyiste vun de private Promoteuren, déi hunn einfach e verdammt gudden Job gemeet. Si kënne sech weider wahnsinneg beräicheren, inklusive de Gëllen Aueren. An dat op Käschte vun all de Leit, déi ugewise sinn op Logement à prix abordable. Ma dat ass degoutant, Kolleeginnen a Kolleegen. An dat bedeicht näischt anescht, wéi datt eise Logementsminister a mat him déi ganz Regierung ageknickt si virun der Renditejuegd am Immobilieberäich. Kolleeginnen a Kolleegen, den OGBL huet Léisungen. Mir hu se schonn haart gesot, mir hu se fest gesot, mir hu se um Diskussiounsdësch gesot, mir hu se op der Strooss gesot, an et schéngt net duerzegoen. Ma da geet de Match an der Wunnengskris an déi nächst Ronn. An ech kann Iech garantéieren, mir ginn net no. De Projet de loi 2.0, dee muss iwwerschafft, dee muss opgebessert ginn. D'selwecht gëllt fir de Projet de loi zu de Bail à loyer, der Spekulatioun am Wunnberäich. Do muss einfach d'Loft ewechgeholl ginn an et wäert zu weidere gewerkschaftlechen Aktiounen kommen, bis mer do fundamental a couragéiert politesch Entscheedungen hunn. Kolleeginnen a Kolleegen, den OGBL an de Landesverband, mir sti fir Wäerter, Wäerter wéi soziale Fortschrëtt, d'Rechter vun de schaffende Leit. Gesondheet, Sécherheet, gutt Léin, e gutt Liewen, sozial Gerechtegkeet an all dës Wäerter, all dës Wäerter sinn a Gefor, wa mer d'Klimakris net stoppen. D'lescht Woch war de World Earth Day. D'Klimakris mécht nämlech och net virum Virus Halt. An den OGBL ënnerstëtzt déi ambitiéis Paräisser Klimaziler. An et ass keng Zäit méi ze verléieren, et muss elo direkt gehandelt ginn. Mee ech erënneren dru, Klimaschutz a sozial Gerechtegkeet, déi gehéieren zesummen. Mir sti fir Klimagerechtegkeet, mir stinn an fir eng gerecht Transitioun. Mir mussen an eng karbonfräi Gesellschaft kommen, op eng Aart a Weis, déi awer och sozial ass an déi fair ass fir déi schaffend Leit an hir Familljen. Nieft den néidegen Investitiounen, wou ech elo vill drop agegaangen sinn, brauche mer awer och eng Stärkung vun der Kafkraaft. Ech hunn et gesot. An d'Ofsécherung vun der Kafkraaft, déi setzt natierlech viraus, dass déi staatlech Sozialleeschtungen, déi öffentlech Sozialversécherungen net ugepak ginn. Si musse souguer verbessert ginn. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Covidkris, déi misst eis dat jo geléiert hunn, wéi wichteg an entscheedend gutt öffentlech sozial Sécherheet ass. Zesumme mat engem finanzstaarke Staat sinn si déi tragend Sail fir d'Relance vun der Wirtschaft an d'Stabiliséierung. Vill aner Länner, déi manner gutt do stinn, déi massiv Defiziter hunn an de System vun hirer Sécurité sociale, déi si vill méi schlecht duerch des Kris komm. An déi Defiziter, déi déi Länner hunn, dat sinn. Déi sinn dat trauregt Resultat vun der neoliberaler Wirtschaftspolitik, vu Schwächung a vun Ofbau, vu Privatiséierung vun den ëffentlechen Déngschter, de staatleche Sozialleeschtungen, vun der sozialer Sécherheet. Mee och hei zu Lëtzebuerg hu mer leider esou Feelentwécklungen erlieft. An ech erënneren hei nëmmen als Beispill un déi réckschrëttlech Pensiounsreform 2012. A Kolleeginnen a Kolleegen, mir wëssen et, mir mussen eis elo erëm op déi doten Diskussioune preparéieren. An ech kann Iech och hei garantéieren, datt mam OGBL a mam Landesverband kënnt et net zu Kierzunge vun eise Pensiounen. Am Géigendeel, déi Automatismen, déi mussen erëm ofgeschaaft ginn. déi virun e puer Joer koumen an déi elo den Ajustement vun de Pensiounen an d'Allocation de fin d'année a Fro stellen. Et mussen och Verbesserunge kommen, notamment d'Mindestrent, déi muss strukturell erhéicht ginn. Wann d'Mindestrent erhéicht gëtt, dann ass dat och e wichtege Moment fir déi pensionéiert Fraen, wéi mer all wëssen, Kolleeginnen a Kolleegen, well si et nach ëmmer sinn, déi déi niddregst Pensiounen hunn. Si sinn et awer och nach ëmmer, d'Fraen, déi fir eng gläich Aarbecht am Duerchschnëtt manner verdinge wéi d'Männer. Si sinn et nach ëmmer, déi sech haaptsächlech ëm d'Kannerbetreiung këmmeren. Frae sinn nach ëmmer déi, déi déi meeschte CDDen hunn, déi meeschten Temps partiellen. Et sinn och nach ëmmer d'Fraen, déi déi meeschten Interruptions de carrière hunn. An et sinn nach ëmmer iwwerwiegend Fraen, déi an den Niddreglounsektere beschäftegt sinn, wéi am Nettoyage. An et sinn nach ëmmer Fraen, déi déi oft invisibel Care-Aarbecht an eiser Gesellschaft maachen. An dat an eisem modernen, fortschrëttlechen, räichen Lëtzebuerg. An dofir sinn ech stolz drop kënnen ze soen, datt den OGBL e wichtege Partner an der GIF ass an datt Vertriederinnen, Kolleeginnen, Frëndinne vun der GIF och haut hei mat eis op der Plaz sinn, fir sech solidaresch mat eisem Éischte Mee ze weisen, well de Kampf well de Kampf fir de Kampf fir d'Gläichheet ass nach net eriwwer, well mär soen, Who cares? We care! Kolleeginnen a Kolleegen, D'Ofsécherung vun der Kafkraaft bedeit awer och villes méi. Zum Beispill muss endlech d'Kannergeld direkt an ouni Diskussioun opgewäert ginn, sou wéi et schonn zënter 2014 versprach ass. Och d'Allocation de vie chère muss seriö opgewäert ginn. Déi scheinhelleg homeopathesch Erhéijung, déi elo och nach just als Kompensatioun fir d'CO2-Steier virgesinn ass, dat geet jo wuel net duer. A fir eppes op der Kafkraaft ze maachen, mussen natierlech d'Léin erop. A bei de Léin erënnere ech un eis Fuerderung vun enger Erhéijung vum Mindestloun. An och d'Kollektivvertragsgesetz, dat muss gestäerkt ginn, dat muss reforméiert ginn, dat ass méi wéi noutwendeg, Kolleeginnen a Kolleegen, an dat muss och gestäerkt ginn, fir d'Léin zu Lëtzebuerg kënnen ze stäerken. A fir eppes op der Kafkraaft vun de schaffende Leit ze maachen, do ass et ganz logesch, muss och eppes op eisem Steiersystem fundamental méi gerecht ginn. Et ka jo net sinn, datt ee fir dee selwechten Akommes, wann et vum Salaire ass, esou vill Mol méi Steiere bezilt, wéi wann et e Kapitalakommes ass. Eise Steierbarème muss nei agencéiert ginn, e muss méi progressiv ginn. Eng reegelméisseg Upassung vum Barème un d'Inflatioun ass fir eis onëmgänglech, Kolleeginnen a Kolleegen. Och déi eigentlech sozial gerecht Steierkreditter, déi mer hunn, déi verléiere jo u Wäert, wa se net reegelméisseg ugepasst ginn. A mir wëssen och, dass am Moment d'Keesen net esou voll sinn. Awer wéi scho gesot, et gi Moyene fir se erëm ze fëllen, an déi Moyene, déi droen an engems dozou bäi, datt mer méi Steiergerechtegkeet hätten. Et ass dach e Skandal, datt d'Plus-valuen op Aktie quasi steierfräi sinn, a mir kommen net laanscht eng fundamental Diskussioun, wat d'Besteierung vum Patrimoine ugeet. Et muss méiglech sinn, d'Grondsteier massiv ze héijen. A selbstverständlech net fir deen, dee just säin eegent Haus besëtzt oder en Terrain huet fir seng Kanner. Nee, fir deen, deen eidelen Terrainen aus spekulative Grënn zréckbehält, Virun allem fir deen, dee fënnef, zing, zwanzeg, fofzeg oder nach méi Terrainen an Haiser besëtzt. An do mussen eis Politiker elo de Courage hu fir Mesuren ze huelen, déi finanziell just e puer Leit belaaschten, deenen et iwwerhaapt net wéi deet, während de Gros vun eis alleguer kann dovunner profitéieren. Kolleegen a Kolleegen, wa Sue gebraucht ginn, fir de Statsbudget ze konsolidéieren, da solle mer se dohinner siche goen, wou der genuch do sinn. An esou Plaze ginn et. A wann et mat all eise Steiermesuren nach net duergeet, fir d'Kris ze iwwerwannen, da muss et och méiglech sinn, eng progressiv Coronasteier fir déi iewescht 10 Prozent anzeféieren. An et kann ee sech och emol ukucken, wat an den USA elo zum Deel annoncéiert gëtt. Grouss Betriber, déi nach wärend der Kris staark Benefice gemeet hunn, déi sougenannte Krisegewënner, déi musse solidaresch sinn. Si mussen elo den Haaptundeel vun der budgetärer Krisebewältegung droen. Kolleeginnen a Kolleegen, mir hunn eng Joerhonnertkris. Déi richteg Lektiounen, déi mussen elo doraus gezu ginn. A si kann elo eng Chance ginn. Si kann eng Chance gi fir Saachen ze beweegen. A mir däerfen dës Chance net verpassen. Fir aus dëser Kris erauszekommen, musse mer elo eis gewerkschaftlech Ziler verfollegen. Mir mussen Aarbechtsplazen ofsécheren. Mir dierfe keng weider Inegalitéiten an der Gesellschaft zouloossen. Mir musse Prekaritéit verhënneren. Mir mussen déi wirtschaftlech Rezessioun sou gutt wéi méiglech opfänken an ofschwächen. A, Kolleeginnen a Kolleegen, mir si frou, haut e staarken OGBL ze sinn, dee grad an dëse schwéieren Zäiten duerfir suergt, datt d'Interesse vun de Leit verteidegt ginn, an der Pensioun an natierlech an der Aarbecht, an enger Aarbechtswelt, déi souwisou an engem séiere Wandel ass, déi vill Erausfuerderunge kennt. Duerch Covid, duerch d'Digitaliséierung, duerch d'Transition écologique an de sozialen Impakt vun all deenen Entwécklungen, d'Risiken, awer och méiglech Chancen, déi muss mer elo analyséieren. An dat sinn d'Erausfuerderunge fir eis Gewerkschaft, Kolleeginnen a Kolleegen, an och wa mer eis esou oft alleguer de méigleche Retour zur Normalitéit wënschen. dann dierf et duerfir kee Retour zu deem Anormale ginn, zu deem Anormale wou de Profit virum Mënsch steet, wou d'Aarbecht d'Leit oft krank mécht. Et gesäit ee leider awer ëmmer erëm, datt d'Leit Schwieregkeeten hunn, Privates a Beruffleches ënner den Hutt ze kréien, Leit, déi Vollzäit schaffen, déi wéilte gär temps partiel schaffen a Leit, déi temps partiel schaffen, wéilten hir Stonnen eropschrauwen. Och aner Phänomener wéi Mobbing, wéi Burnout, déi huelen tendenziell weider zou. Corona huet, an dat ass net iwwerraschend, d'Situatioun nach enke massiv verschäerft. A mir mussen endlech an eng Welt kommen, wou déi sou oft zitéiert Work-Life-Balance erreecht ass. D'Kris huet eis gewisen, wat da lo wichteg ass an eisem Liewen. eis Gesondheet an déi vun eise Léifsten, a mir mussen déi Problemer eescht huelen. D'Patronen mussen déi Problemer eescht huelen. An ech weess och, si sinn am Moment gehäit. An ech weess och, déi kleng Betriber hunn et am schwieregste, wou et ëm d'puert Iwwerliewe geet. Mee all Patron muss sech dach soen, datt seng Salariéere musse geschützt ginn, virun de physesche Gefore vun der Aarbecht, mee och virun deene psychosoziale Risiken. An hei muss legiferéiert ginn. Hei mussen obligatoresch Reegele kommen. Kolleeginnen a Kolleegen, ee Volet dovunner ass dee lo vill diskutéierten Droit à la déconnexion. D'Sozialpartner si sech am Conseil économique et social eens ginn, dass dee Prinzip muss am Aarbechtsrecht verankert ginn. An dat muss lo séier geschéien, Här Aarbechtsminister, den Text ass prett. Kolleeginnen a Kolleegen, dem OGBL seng Fuerderung no gereegelten Aarbechtszäiten, no méi Previsibilitéit, wat si meng Stonnen, wéini ee muss schaffen, vun enger besserer Harmonie tëschent dem Aarbechts a Privatliewen, déi sinn elo méi wichteg wéi jee. Dem OGBL seng Fuerderung vun enger allgemenger Aarbechtszäitverkierzung mat vollem Lounausgläich, déi ass elo méi aktuell wéi jee. D'Gesondheet an d'Sécherheet mussen erëm op der Aarbecht Virrang hunn, virun de Rentabilitéits an de Produktivitéitsiwwerleeungen. An a verschiddenen Secteure sinn d'Aarbechtskonditioune besonnesch schlecht. Ech denken do u verschidde Secteuren, déi mer wëllen zitéieren, den Horeca-Secteur, de Commerce, de Botz-Secteur. Am Commerce zum Beispill, do hate mer, d'Kollegen an d'Kolleginnen, ech sti mengen ech ganz hannen, déi lescht Woche grouss Diskussiounen ëm d'Sonndesaarbecht. Hei hu ganz vill Betriber an deene leschte Joren d'Gesetz iwwert d'Limitatioun vun der Sonndesaarbecht op véier Stonnen einfach net agehalen. Déi Betriber goufen dowéinst vun der ITM verwarnt. An trotz allen Efforte vum OGBL, fir eng zefriddestellend Léisung ze fannen a fir d'Fro iwwert de Kollektivvertrag ze léisen, huet d'Patronat hei all Accord blockéiert. An et gëtt näischt fir näischt, Kolleeginnen a Kolleegen! An et ass net, well ee säit Joren d'Gesetz net respektéiert, dass dat elo soll zur Norm ginn. A vergiesse mer net, wat hei dat eenzegt Zil vum Patronat ass, an nämlech déi komplett Liberaliséierung vun den Ëffenlungszäiten. An déi ass mam OGBL ganz sécher net ze maachen.

Iwwer 93 Prozent vun eise bal 200 Membere vun der Belegschaft si fir e Streik, Kolleeginnen a Kolleegen, 93 Prozent! Bravo! Un personnel mobilisé, engagé, déterminé, courageux.

D'Kollege vun der Eurofoil sollen eis e Beispill sinn. Mir sollen si ënnerstëtzen an hirem Aarbechtskampf, bis och dee leschten Decideur vun der Eurofoil et verstanen huet. A wat hei an deem Betrib probéiert gëtt, Dat muss ee leider soen, gëtt quasi flächendeckend a méi klengem Stil an allen Industriebetriber hei am Land probéiert. An all de Kollektivvertragsverhandlunge vun de Kollege versicht d'Patronat, Verschlechterungen op de Léin, op de Congéen, op de Primmen anzeféieren, an ëmmer haaptsächlech fir dann déi nei Agestallten am Betrib. An ech si frou, datt den OGBL en héije gewerkschaftlechen Organisatiounsgrad am Secteur huet. Ech si frou, datt mer esou kämpferesch Personaldelegatioun hunn, déi op dat manipulativt Spill vum diviser pour mieux régner net erafalen. Esou, genee esou wéi d'Kollegen et an hirem Match bei der Guardian d'lescht Joer hu misste beweisen a gekämpft hunn, An si hu gewisen, dass een eppes kann erreechen a wéi staark mer als OGBL all zesumme kënne sinn. A bei der Arcelor-Mittal, do konnte mer och all zesummen 3.000 Aarbechtsplaze retten, duerch de gewerkschaftlechen Asaz an awer och duerch de Sozialdialog am Lëtzebuerger Modell, der Tripartite. Kolleeginnen a Kolleegen, den Dossier Liberté Steel, dee mécht eis leider méi Suergen. Ech erënneren drun, datt mir vun Ufank un kritesch, ganz kritesch vis-à-vis vum Projet war, kritesch virun deene ganz zweifelhafte Finanzkonstrukter hannert deem Projet. An haut de Patron vu Liberty Steel, dee stécht de Sand an de Kapp. De Kapp an de Sand, pardon. A wann, a wann de Patron vun der Liberty Steel seng Responsabilitéit net iwwerhëlt, a wann en et net fäerdeg bréngt, de Betrib ze retten, mee dann, Kolleeginnen a Kolleegen, da muss den Tabu vun der Nationaliséierung gebrach ginn. Fir den Erhalt vum Site, fir d'Aarbechtsplazen an déi Existenzen, déi hannendrun hänken. Kolleeginnen a Kolleegen, och am Banken an Assurancësecteur si mer amgaang ze kämpfen. Komescherweis kämpfe mer do net nëmme mat engem Patronat. Am Banken an Assurancësektor, do erhoffe mer eis och endlech e positive Kollektivvertragsofschloss. An och wann do eng Gewerkschaft am Moment queesch schéisst an domadder der gemeinsamer Saach schued, gi mir net op a mir streiden a verhandelen, bis mer e gudde Kollektivvertrag hunn. Voilà, Kolleginnen a Kollegen, ech kann haut net op all Betrib agoen, op all Secteur agoen. Dat fält eis schwéier, well zënter dem Ufank vun der Pandemie wësse mer et a mir kréien et ëmmer erëm mat, dass an alle Secteuren, an alle Beruffer, an alle Betriber leiden déi schaffend Leit ënnert dëser Kris. déi aus der éischter Front, déi systemrelevant, déi ëmmer hu misste fonctionnéieren, déi net opgehalen hu mat schaffen, déi weider geschafft hunn, Dag fir Dag, mat der Angscht sech unzestiechen, fir datt eis Gesellschaft konnt weiderdréinen, déi am Télétravail, déi nieft deene ganze Froen zum Aarbechtsrecht, zu de Steieren, lo musse mat de Suitte vun der Isolatioun liewen. déi säit Méint keen oder ganz wéineg Austausch mat hiren Aarbechtskollegen hunn, déi am Chômage partiel, déi finanziell Verloschter erleiden an och nach musse mat der Angscht liewen, datt hir Aarbechtsplaz ganz verschwënnt oder vläit guer nëmmi déi ass, déi se kannt hu virun der Kris. Kolleeginnen a Kolleegen, déi Zäiten, déi op elo op eis duerkommen, dat wäerte keng einfach ginn a mir sinn eis dat ganz bewosst. Mee gleeft mir eppes, mir si prett, fir all déi Erausfuerderungen unzepaken. Mir ginn do widder, wann et néideg ass. An dorunner soll keen zweifelen. An haut ass nach eng Kéier e schéine Beweis dovunner, dass mer net dierfen dorun zweifeln. D'Zukunft, déi steet net am Viraus geschriwwen. Si gëtt eréischt geschriwwen. A mir wäerten se matschreiwen. Mat Iech. An an deem Szenario, dee mir schreiwe wëllen, do hunn déi schaffend Leit déi éischt Roll, Kolleeginnen a Kolleegen. Déi mënschlech Dimensioun vun der Aarbecht, déi muss erëm opgewäert ginn. De Mënsch dierf net méi just als Produktiounskäschten ugesi ginn, d'Aarbecht wéi eng Wuer oder eng Matière première. Aarbecht unerkennen, Aarbecht gutt bezuelen, dat gëtt erëm an de Virdergrond geréckelt. An dofir sti mir all, onofhängeg vu wéiengem Secteur, a mir all zesumme sinn den OGBL an de Landesverband, mir all zesumme kënnen eis deenen Erausfuerderung stellen, am Interesse vun alle schaffende Leit, vun de Rentner an hire Famillen. Kollegen a Kollegen, mir all zesummen sinn den OGBL an de Landesverband. An deem Sënn, passt Iech op Iech op, bleift gesond. Ech soen Iech villmools Merci fir d'Gedold a soen Iech, Vive den éischte Mee! Vive de Landesverband! Vive den OGBL!